Şeýle mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň bilim Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolanyş institutynyň Maliýe fakultetiniň dördünji ýyl talyby Baýrammuhammedow Kemra Serdarowiç. Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Said bin Sultan Al Nahaýan adyndaky Döwletliler köşgüniň okuwçysy Aýna Çaryýewa, Ynha, bu gün hem meniň üçin iň ýatdan çykmajak günleriň biri boldy. Çünki, Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz Şa serpaý sowgatlary gowşuryldy. Men Türkmenistanyň ýaşlar baýragynyň eýesi bolmagym hem Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bize okamaga, öwrenmäge, döretmäge, döwrebap bilim almaga, döredijiligiň dürli ugurlary bilen giňden meşgullanmaga ähli şertleri döredip berýändiginiň aýdyň güwäsidir. Biziň Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň howandarlygynda Döwletliler köşgünde, çygly ösmek hem-de çuňňur bilim almak üçin ähli zerur bolan şertleriň üpjün edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baýramçylyk günlerinde süýjülikli sowgatlaryň hem-de nazy-nygmatlaryň yzygiderli ugradylmagy Gahryman Arkadagymyzyň zähmet rugsadynda dynç alyşda bolýan wagtynda kölde tutan balyklaryny hem hut Döwletliler köşgüne terbiýelenýän çagalara ibermegini hem howandarlyga mätäç çagalaryň bir pursat hem ünsden düşürmeýär. olaryň yzygiderli üns-alada bilen gurşalýandygyny aňlatmaýarmy entek? Hut şonuň üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza biz ýaş nesilleriň alkyşlarymyz çäksizdir. Gahryman Arkadagymyz, hormatly Prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun! Baýragyň gutly bolsun! Sag boluň!

Türkmenistanyň Ýaşlar baýramynyň eýesi Maksatmyrat Çary bilen bu gün şeýle bir ajaýyp ýatdan çykmajak gowy günleriň birinde uly meň paýyma-da Türkmenistanyň Ýaşlar baýramynyň eýesi hem hormatly gowy adam mynasyp bolmak miýesser etdi. Men şu pursatda özümiň hasam begenjimden beter şu sowgatlara, hormatly Prezidentimiziň sowgadyna öýümiziň, maşgalamyzyň begenjekdigine, şolaň begenjine-de has beter begenýän.

Hormatly ýaş döwrümiziň merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly ada mynasyp bolmak bagty bu gün maňa miýesser etdi. Biz ýaşlaryň şeýle ujypsyzja çekýän zähmetine, şeýle uly hormat goýýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýüregimden sag bolsun aýdasym gelýär. Oýalaryňyza mydama janlar sag, belent başlar aman bolsun! Men Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky togsan bäşinji orta mekdebiň on ikinji synp okuwçysy Alişer Matýakubow. Ine, şu günki gün Türkmenistan Watanymyzda uly bir buýsandyryjy wakalara beslenýän günleriň biri hasaplanýar. Çünki, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli bu gün Türkmenistanyň zähmetde, bilimde, sportda, saglygy goraýyşda, ylymda, medeniýetde, sungatda öňdebaryjy ýaşlaryna Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly atlar gowşuryldy. Şeýle öňdebaryjy ýaşlaryň hatarynda hut meniň hem adymyň tutulmagy, hakykatdan-da, ýurdumyzda çekýän bu uç-üýtsüz zähmeti üçin hem Bu sylag serpaý ýapylýan ýurtda ýaşaýandygymyzyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Şu pursatdan peýdalanyp, men hem, nusgawy şahyrymyz Nurmuhammet Andalybyň ýaşap ýeten topragyna kemala gelýän ýaş döredici şahyr hökmünde öz ýürek buýsanjymy goşgy setirlerim bilen beýan edesim gelýär. Ýaşlar bilen biziňkidir ak ýollar, Biz beýik işlere goşaýas bili. Ýaşlara diregdir, ýaşlary gollar, Galkynyş döwürli berkarar ilim. Ösüş asmanynda kakýarys ganat, Bürgüt deý göwnümiz dag. Vatanda beýik Watan ata babalardan dowam ol biz ýaşlar bolmaly şu ýurda laýyk. Men Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň ikinji ýyl talyby Maýsa Süýentowa. Bu günki günde meniň begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýok. Sebäbi maňa hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyn Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Ýaşlar baýragy diýen hormatly ada eýe boldum. Bu günki günde biz ýaş nesillere şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza çäksiz alkyş aýdýarys. Sebäbi her çykyşynda Gahryman Arkadagymyz, Arkadag Gahryman Serdarymyz ýaşlar Watanyň daýanjydyr diýip, geljek röwşen ykbalyny bizde kesgitleýär. Bu günki günde biz türkmen ýaşlary dünýä derejesinde, halkara derejede geçirilýän olimpiadalarda, şeýle hem sport bäsleşiklerinde, medeniýetde, sungatda öz ukyp-başarnygymyzy işjeň görkezýäris we türkmen Tuguny dünýä ýüzünde belentden pasyrdadýarys. Döwletiň esasy binýadynyň özenini biz ýaş nesillerde görýän Gahryman Arkadagymyz, Arkadagyň Gahryman Serdarymyz, Biziň ylym-bilimden ýüki ýetik, watansöýüji, giň dünýä garaýyşly, ýokary ahlakly nesiller bolup ýetişmegiň ugrunda bimöçber aladalar edýär. Biz, ýaşlaryň, ylym-bilim bilen birlikde, ruhy taýdan galkynmagymyza, edebiýatymyzy, milli medeniýetimizi we sungatymyzy dünýä ýaýmagymyza, ykdysadyýetimiziň ösüşinde önjeýli goşant goşmagymyza döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadag Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Sarpalanan peder ýoluň dowamata dowam bolsun. Garaşsyz Bitarap ýurduň ak ýollary rowan bolsun. Bize eşret bagş eýlände belent baş aman bolsun. Arkadagly Serdar bilen türkmeniň bagta ýeteni halkara parahatçylyk, ynanyşmagyň watany. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowana ýollarda Rowaçly menzillere eýe bolsun! Men Balkan welaýatynyň Türkmenabat şäherçesiniň birinji orta mekdebiniň mugallymyny Nursähedra Nurjahan ine bu günki günde hormatly Prezidentimiziň saýasynda bu günki günde Ýaşlar baýramçylyk gününde bize-de Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp bolmak bagtyny miýesser etdi. Biziň durmuşymyzda iň bir ýatdan çykmajak hem-de gaýtalanmajak pursatlar dowam edýär. Şeýle ajaýyp pursatlary bize Şeýle şatlygy, begenji peşgeş berýän türkmen halkymyzyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý, olaryň janlary sag, ömürleri uzak tutýan her bir çykymy, işleri rowaçlyklara gitsin! Meň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýigrimi dördünji orta mekdebiniň on ikinji synp okuwçysy Çelbi Şirwa Ýaşlar baýragynyň eýesi. Ýaşlar baýragynyň eýesi bolanyma diýseň buýsanýaryn. Öz ýürek buýsanjymy goşgy-setirlerim bilen beýan edesim gelýär. Gytçylyk berdi bu ajap bagty, Bitaraplyk bilen ýolumyz ýagty. Halkymyň buýsanjy, geljek nesli, Garaşsyz, Bitarap Watanym meniň! Ösüş ýolunda öňe baran eziz ata Watanymyzda parahatlygyň, asudalygyň, ösüşiniň hötdesinden gelýän ynsanlaryň arasynda ýaşamak biz üçin uly bagt. Şeýle mümkinçilikleri döredip beren türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza Çygamyz çäksiz. Biz ýaşlara döredilen şeýle mümkinçilikleri dogry ýerde ulanyp, ylymly, bilimli, edepli, terbiýeli ýaşlar bolup ýetişjekdigimizden söz berýäris. Ogul-gyzym Watanyna buýsanyp gezýär, galkynyp şanyňa goşgular düzýär. Ýaşlar Watanymyzy beýgeltýär, söýýär, Garaşsyz, Bitarap Watanym meniň! Ak düşdi we saýrak we Gahrymana Yragyň, Şöwkat we kuwwat we Arkadagly Gahryman Eldadymyň!